karibu sana mwirore na YouTube channel ĩno yamenya rĩu na kũnyita ũgeni Ah, nĩ YouTube channel ambayo tũgũgũthomithia tũkũ encourage na tũgwĩkĩre hinya kulingana na yale inastahili. So wale hombewe karibu sana no nyende kwaria iguru rigiĩ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya in what is happening and what will happen na ũrĩa gũkoretwo gũgĩkĩka and before I go far nĩ njũĩ atĩ nĩ ũkoretwo ũkĩigua kana nĩ igua handũ nĩ moiga atĩ Ngai nĩendete bũrũri ũyũ mũno Ngai nĩ akorwo mũbango mwega na bũrũri ũyũ na hihi wanarigwo nĩ mũbango ũrĩkũ ũyũ nĩguo tũrĩirwo nĩ mathĩna nĩguo hihi maica maica maritũhire but mũthenya wa ũmũthĩ njĩtĩkĩria njoe ndagĩka ithano ngũmenyithie ũrĩa harĩa tũrĩ na ũrĩa gũgũtuĩka na ũrĩa ngai ekũheana ũthamaki ũyũ because there is that king that president that god is god has appointed before time na it's a matter of time guy ona ni mtu sio yule na as the bible says that the kingdom of the earth belongs to our god and he gives it to whoever he want ati mothamaki ma ma thĩ nĩ ma ngai witũ na aheana aheaga ũrĩa endete thĩinĩ wa ihinda rĩrĩa endete thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ tũrĩ ithurano-inĩ na kũrĩ na campaign na kũrĩ na maũndũ maingĩ ũyũ akaiga nũwe mwega ũyũ akaiga nũwe mwega ũyũ akaiga nũwe wagĩrĩire mũno makĩria na kwĩ na njatũkano bũrũri-inĩ it's good to respect other people's opinion whether it is political kana ũndũ ũcio ũngĩ o wothe nĩ ũndũ wa kũ maintain thayũ na kũ maintain stability of the nation nĩ wega kũhe matua ma mũndũ ũcio ũngĩ gĩtĩo na matua marĩa ngwenda kũrehe mũthenya wa ũmũthĩ ti matua makwa nĩ matua maumanĩte na ũteithio nĩ ngai na anybody you have the right kuona kũrũgama na mawoni maku but any word that proceeded from the mouth of god give it time if it comes through you will know that i have spoken or I spoke from uh, the drive of the Holy Spirit. Now, uh, I cannot go silent. Ingĩhota gũkira rĩngĩ na no nyende kuga ciugo ciigirwo nĩ Martin Luther King akiuga our lives begin to end the moment we go silent on the things that matter. Nĩ kũrĩ maũndũ andũ mathiaga magakirĩra na niĩ no ndĩcirie gũkira hihi ndigagĩkiriticaicwo media-inĩ kana social media-inĩ but I cannot go silent tondũ na Ngai ndakire rĩrĩa ndio gũtũhonokia nĩ kũgwĩgire na nĩ ngũmũhonokia na mũtũmĩra mũhonokia he never went silent on the things that matter so nĩ kwenda kuga atĩrĩrĩ bũrũri wa Kenya spiritually harĩa ũrĩ we on the right track

Because there is God in heaven. The only thing or the only reason that God is going to give this man success is because he acknowledges the God of heaven. Ũndũ ũcio tu wika nĩ ũtũmaga andũ matũũre mambaranĩtio nĩ Ngai. Ũndũ ũcio tu wika wa kũmenyaga nĩ kũrĩ Ngai ũtũmaga maũndũ mahotekeke nĩ ũtũmaga andũ matũũre mendetwo nĩ Ngai na nĩ kũrĩ na mũndũ ũmwe na nĩ mũmũĩ na mũndũ ũcio nĩ nĩ Ngai ti ũndũ wa kwĩrutanĩria kana kĩĩ nĩ ngai ũgũtũhe ũthamaki ũcio na no nyende kũrehe mũbano wa athamaki erĩ makoretwo thĩinĩ wa baibũ na nĩ ngwenda kũmaringithania na athamaki erĩ ũrĩa ũroka na ũcio wĩho na nĩ ngwenda muone some similarities kana maũndũ mahanaine nĩgetha mũmenye what is coming after this there is this king in the bible wetagwo king saul he was the first king in Israel acagũrĩtwo nĩ Ngai nĩgetha athiĩ anine mathĩna marĩa marĩ na Israel nĩ kũrĩ nations ciahũrĩte Israel marĩ on their way to Canaan na Ngai akĩrakana akiuga the first thing I will do when I appoint a king over Israel nĩ kũreka uh, those nations or those kingdoms

to me david was not uh, king saul was not a sinner tondũ athire akĩoya indo iria ciabatarĩte uh, irio iria ciĩ njega na ohe akarutĩre ngai igongona but david nĩ kuoya mũtumia akeigĩrĩa rĩu king saul oete agekĩre ngai akarutĩre ngai magongona but david uh, ohete mũtumia wene akoragana nĩgetha mũtumia ũcio atuĩke wake so david was very personal But Saul nĩ onekaga ta arĩ na might of God. No kĩrĩa gĩatũmire Ngai one andũ aya erĩ, ũmwe nĩ a man after my own heart, this man called David. This is the reason eh, when God sent his servant to go and rebuke the two kings, ũmwe nĩ eririre na akĩgĩa na ngoro yahehenjekire na Ngai akiuga this is the man after my own heart Daudi ndatuĩkire mũndũ wa ngoro ya Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo arĩ na a- ataihĩtie mũno kana atarĩ mũru mũno arĩ mũru no nĩ arĩ na ngoro ya kũnyiha mũndũ ũrĩa ũnyihaga Ngai nĩ amwambaranagia and that is what God is doing in Kenya Ngai nĩ arambarania andũ othe marenyihia Ngai nĩ ambarania ndungata iria ciothe irenyihia even if you are a leader, you are a governor, you are whoever you are, you are a senator, You are an MCA, kana we pastor, kana we bishop. God this time is working with those people who are humble, regardless of their, of their sin and regardless of their uh, background. Ngai arora mũndũ ũrenyihia na ũcio nĩ mũndũ ũrĩa Ngai eharĩirie gũtũhe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na nĩ egũka na nĩ ekũachieve the purpose that God has intended. Koguo

ona ndabatiĩ kũhoera bũrũri tondũ ngai akũhete ah, mamũraka ma kũhoya kũ destroy mĩbango ya shetani spiritually and lastly ũthiĩ ũthurane ũ- you cast your vote nĩgetha ũtue cira uge this is the person that i want na bũrũri ũyũ ndũkũgĩa mbara the only uh, skirmishes kana chaos ingĩgĩa it's a spiritual battle if we pray we will win and we have won and glory to god koguo bũrũri ndũkũgĩa bara mũndũ ũrarwa nĩ ũkũgĩa bara god is here and whenever god is things are right so ngai mũrathime mũno ngai arathime bũrũri witũ wa kenya rekei tũthiĩ tũthurane ihinda rĩa kinya na twetere maumĩrĩra na tũ embrace arĩa ngai ekũhe uh, positions of power na tũmenye ngai ahũthagĩra mũndũ mwĩhia wĩrirĩte moses was a killer and when he repented And when he understood what he has done, Ngai akĩmũhe that position of leadership. Rĩu batiĩ kũcaragia mũndũ mũtheru atĩ ũtarĩ wehia, mũndũ ũcio ndagoka. Ona rĩrĩa Kristo ekire ũrĩa ũtarĩ ũrĩa ũrĩa ũtarĩ mehia, no oneke arĩ na mehia mbere ya andũ. Kũu andũ marore ngoro, matige kũrora background, nĩ Ngai ũthiaga na andũ, nĩ Ngai ũtheragia andũ, na nĩ Ngai ũigaga andũ harĩa eharĩirie. So Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega,